Bu gün taýyn biziň ýörite wekili bilen ulanyjylaryň hasaplary boýunça ýörite sorag-jogap alşarys. Resmi ulanyjy hasaby diýmek, bu näme diýmek? Resmi ulanyjy hasaby, başgaça aýdanymyzda, resmi hasap, bu platformada göz öňünde tutulan tölegli hasap. Ol ulanyjylaryň platformaň çäginde artykmaç mümkinçiliklerden peýdalanmagy üçin döredildi. Bu hasapdan peýdalanýan ulanyjy simple, ýagny sada ulanyjynyň mümkinçiliklerinden başga hem goşmaça artykmaçlyklar bardyr. Düşündim. Ine nähili artykmaçlyklar bir açyklasak. Olar ähli ulanyjylar tarapyndan sahypa girmek mümkinçiligi, adyny üýtgetmek mümkinçiligi, beýleki ulanyjylar tarapyndan yzarlamak we paýlaşmak mümkinçiligi, ýüklän wideokontentleriniň rekomendasiýa düşmek mümkinçiligi iki esse artmagy. öz resmi hasaby barada düşündiriş beýanyny goşmak mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilerler. Platformada ulanyjyny nädip yzarlamaly? Platformamyzda diňe resmi ulanyjy hasaplaryny yzarlap bolýandyr. Düşnükli. Indiki sorag, resmi hasaby nädip açmaly? Ulanyjy resmi hasap açmak üçin premium bal satyn almaly. Premium bal almagyň düzgünleri ulanyjynyň profil sahypasynda goşmaga basan wagty ekranda peýda bolýar. Ulanyjynyň şertlerini okap, eger olar bilen ylalaşýan bolsa, bellik edip, resmi hasaby ulanjakdygyny tassyklaýar. Şondan soňra ulanyjy resmi hasabyň eýesi bolýar. Resmi hasap üçin ulanyjy premium bal bilen töleg etmeli. Tölegi nähili amala aşyrmaly? Alwetde töleg kartlar esasynda geçýär. Premium bal bolanda näme bolýar? Premium bal resmi ulanyjy hasabynyň eýeleri üçin göz öňünde tutulan bal. Platforma giren mahalyňda berilýän ýönekeý baldan tapawutlykda ol ulanyja käbir artykmaçlyklary berýär. Premium bal hakyky pul arkaly satyn alynýar. Premium bal satyn almak platformany ulanmagyň hökmany şerti däldir. Ol meýletindir. Şu ýerde ýatlatmaly zat, satyn alnan premium bal yzyna gaýtarylmaýar we başga ulanyjylara geçirip bilmeýäňiz. Umuman şu platformany ulanyja peýdaly tarapy näme? Siz öz satýan harydyňyzy, öndürýän harydyňyzy, belki-de hyzmatlaryňyzy belli bir şu biziň platformamyzda ýükläp, Türkmenistanyň ähli künjüne ýetirip bilersiňiz. Diýeli men hiç hili söwda edemok ýa adamlara hiç hili hyzmat hödürlämok. Ýöne öz gowy görýän zatlarymy, meselem öz hobbimi paýlaşasym gelýär. Paýlaşsam bolýamy? Serediň biziň platformamyz adyndan belli bolşy ýaly TMBiz, ýagny Türkmen Biznes. Edil şu wagtlykça diňe biznes kontentleri ýüklemek mümkinçiligi bar. Ýöne ýakyn wagtlarda siziň hobbilaryňyz görnüşinde bolan kontentleri hem meýilleşdirýäris, ýagny goýmany. Beren jogaplaryňyz üçin sag bolsun aýdýas. Ýöne bu entek sowallaryň soňy däl. Hormatly tomaşaçylar siz nähili soraglaryňyz bar bolsa şu wideonyň aşagyna tessirde ýazyň biz bolsa indiki wideomyzda siziň beren sowallaryňyza ýörite wekiliň jogaplary bilen kanagatlanarys.